ئەم کاتەتان باش خۆشەویستانم، ئەمڕۆ سوپێکی زۆر ئاسان و خۆشتان بۆ ئامادە ئەکەین. ئەو کەرەستانەی بەکاری ئەهنین لە ئامادەکردنی سوپەکەمان، سنگی مریشک، دوو گێزەر و بیبەرە، شۆفان، هەروەها شیر و هەروەها زەنجەفیلی پاودەر و هەروەها بیبەری سوری تونی پاودەر و لەگەڵ ئەم سوپە حازرانە قارچک و سەوزەوات و جۆ ئێستا یەم پاودەرەکان تێکەڵەکەم سەرەتا شوفانەکە دوای ئەوە بیبەری سورەکە وە دوای ئەوە زەنجەفیلەکە وە هەروەها شیرەکە وە هەروەها هەر سێ سوپەکە ئەمانە جوان تێکەڵەکەم بە وشکی تەبعەن بۆ هەر جارێک پێنج کەوچک بەکارەهێنم واتە هەموو پاودەرەکە بەکار ناهێنم لە ئامادەکردنی یەک سوپدا. وەک دەبینن من هەموو پاودەرەکانم تێکەڵ کرد ئێستە جوان هەموویان تێکەڵەکەم بە کەوچک بۆ ئەوەی کە هەموو کەرەستەکان جوان تێکەڵ بن وە هەر جارێکە سوپێکی لێ ئامادە ئەکەم پێنج کەوچک بەکارەهێنم واتە هەموو پاودەرەکە پێکەوە بەکار ناهێنم لە ئامادەکردنی یەک سوپدا ئێستا مەنجەڵێک ئەهێنم سنگی مریشکەکەی تێ ئەکەم بۆی کە کەمێک سور بێتەوە وە پاشان خوێ ئەکەم بە سنگی مریشکەکەدا واتە بە جیا خوێ ئەکەم بە سنگی مریشکەکە دوای ئەوە بیبەر و گێزەرەکەشی تێ ئەکەم. تەبعان پێشتر بیبەر و گێزەرەکەم ورد کردوە بە هەمان شێواز ئەویش ئەکەمە ناو مەنجەڵەکە و پێکەوە سور ببنەوە و پاشان ئاوی تێ ئەکەم ئاویش بە پێی کەرەستەکانە نابێ زۆر زۆر بێ و نابێ کەمیش بێ بە پێی قیاسی چاوی خۆت ئەیکەی ئەزانی کەرەستەکان چەنێکە ئاوەکەش ئەوەنەی تێ ئەکەیت. ئێستا ئەو پاودەرەی کە سەرەتا تێکەڵم کرد پێنج کەوچک ئەکەمە ناو ئەم سوپەی کە ئامادەی ئەکەم وە ئەگەر بتەوێت زۆرتر بێ ئەوە زۆرتری تێ ئەکەی بەڵام بۆ ئەم قیاسەی کە من کردومە پێنج کەوچکی بەسە وە پاشان کەوچکی تێ ئەیەین بۆ ئەوەی کە هەموو کەرەستەکان پێکەوە تێکەڵ بێت وازی لێ ئەهێنین بۆ ئەوەی کە جوان هەموویان پێکەوە بکوڵێن و خەست بێتەوە. خەستبوونی سوپەکەش کەوتەتە سەر ئارەزووی خۆت، ئەگەر پێت خۆش بێ زۆر خەست بێ ئەوە زیاتر با بکوڵێ و ئەگەر کەمتر بێ کەمتر بیکوڵێنیت. ئێمە پێمان خۆشە سوپەکەمان زیاتر خەست بێ بۆیە زۆرتر ئەیکوڵێنین و ئێستا ئامادەیە بۆ پێشکەشکردن. خۆشەویستانم شێوازی کۆتایی سوپەکەی ئێمە بەم شێوەیە ئامادە بوو بەڕاستی تامی زۆر زۆر خۆشە بەو هیوای سوودم گەیاندبێ کاتێکی خۆش بۆ ئێوە.